Bit Reston, awinyo ni in bene dong awinyo iteme ni ibedo ka lok i kom an onyo i kom wan kit boss me lwaki mogo lwaki lok mogo madwong ni in dong itwero gengo Acholi me following wan onyo me following an macalo Daniel Soccer.

pi mingming pa Bicrestone-ni, pien Bicrestone dong tye gin mulal loko, gin muto oko. Eh? Malaya, gwok, nyen gwok. Pien gin ma waco ni idongo i street ni cakke i wa i mwaka aboro, eh, kicako buto kede ma pud itye mwaka aboro i di street, kibuto kede wa i cakati, wa i coron, wa i korido ka mo keken, en aye ipwonyo mato jai ki mero ki i di street kunu. Mm. Ka lunyodo ni wupwonyi ni omyero ibed kumeno, muru bot lunyodo ni bat wan mukene kipwonyo wa pwony ma kwiri, pwony me niango. Ento kina dong itye irokane ni abiyeri i pul doc, abiyeri i pul doc pien an ka leba acoli me yet eni weng tye bota, abiyeri ma wii pe biwil. Eni ma pud watye mere introduction, the reality is coming, the reality is coming. in ki mingi kite kipwonyi kene ni pe itam ni omyero ibed ka pwonyo lutino weng onyo acholi weng gubed ma ming calo in acholi weng pe ming calo in in ka gipwonyi ki ming ki idongo i cwit calo agur malaya gwok bic wek obed boti en pwony ki lutino ni en amyero awac ka maleng ma acholi ducu winyo ni lutino pa Beatrice Stone weng obibedo lumero calo en Beatrice Stone gubibedo Lumer calo megigi, gubibed lumat jai calo megigi. Dong amiyo tam weng bot acholi ma tye, acholi ma wuwinyo tamma, Wutim ber pe wek lutinowu orwatte ki Beatrice Stone. Wutim ber pe wek lutinowu onen livestream pa Beatrice Stone, pien Beatrice Stone ca weng tye ka mato jai, tye ka mato taa latek. Ca weng ka tye ka bino i live nongo tye ka mato taa, tye mato jai, doge beli iro ni tui tui tui tui. Kany nongo tye mato spirit, kany nongo tye mato bia. Pe wuwek lutinowu onen gin ma Beatrice Stone timo pien obipwonyo lutinowu ki ming. Tika lutinowu gumar en lifestyle pa Beatrice Stone ni? Lutinowu obibedo calo Beatrice Stone. Okur lutino pa Beatrice Stone weng obibedo luboya pien drug. Tika in dako nyo in laco tutwalle mon Dako ka iye odongo, mato drug, mato jai, onyo dako mo keken ma mato jai, ma mato taa, onyo mato kongo i level marac, tiyo ki drug i level marac kodi pabitresitone ma tucu mukene i lee, tucu red sugar kor brown sugar i lee, tucu cocaine kono ngo bukke ki cocaine ki nga ki ca weng-ngi wek ogwokke. Lutino pa Bitreston weko bibedo lupoya pien gin eni gikwanyo ki i jins. Wuneno weko lutino mukene ma migigi ki wogigi obedo ka tic ki drug-gi ka guo mwaka abiro aboro keni gicako po, gicako timme calo lupoya. Mm, Kicwalogi i rehabilitation center, gigak ka jakke, gigak ka pole. Pingo? Gukwanyo ki i kom mam- i kom migigi. Kwany ki i kom megi. Gin eno ni lutino ma megi will have 90 percent full of drug. Kom lutino ma megi weng nongo tye full of drug. Kite dong pe guti kede ma dong gunongo ki kom min gi eno ni dong is enough. Pien Beatrice Stone kany nongo tye ka mero lutino ne bene neno kite min gi tye mere kit lutino ne will copy it. Eh? Pien an awaco atir lawor ma yabo malaya dong malaya. Eh? Gwok nywalo gwok, bwora nywalo gwok. Malaya bene nywalo malaya, bic mit gwok nywalo lutino gwok, pe dok twero nywalo gin mo mapat ki gwok. Mm? Gwok nywalo gwok. So, ka in iweko lutinoni obedo ka neno gin ma Beatrice Stone timo ki ngagi-ni, wil kopi. Pin kalca eni-ni, media omyero nongo in iwo. Ineno? Ento an, nen an maber. I nino mo ba ibino ineno atye ka dunyo taa tye, taa pe atiyo kwede, drug pe atiyo kwede, abino ma atye sober but in ibino on social media nyo ibino i media when you are full of alkal nongo you are so gin alkaholic.

pien content me drug tye too much i komgi and eni ma min gimaro ni i tur tur tur jai eni lutino ne tye ka ngweyo ne gitye ka ywayo ne dong donyo adonya i kom lutino eno eni that is a very bad manners eni tim mo marac rac mo ma bene pe omyero nongo kinyipo anyipa wa i te culture pa Acholi. eh, dako ma lamero kumeno dako ma lamero kwede pa Beatrice Stone gini boyfriend pud obedo lagalok lawo maja en ni Beatrice Stone nino acel acel omito lai ot kiriyo eh omito lai ot kiriyo cware kikome ka obuto bedo pat girwatte ki laco i caa me goyo mac kiken Pien ka omato jai, otuce ki kokain, lac mere mol kwiye ni curr dok ka lac kumeno nongo she is completely paralyzed, pe twero a me cito ka lac, omyero olaye i kome kumeno. Ka buto dong kikwoyo tye leda. Kot ot omyero kigi eno ma ineno Bidvestone olo ne aneni pi tic ki makeup ki nga nga gini. Pi tic ki makeup pingo pe bin real. calo mon luwote nyo kodi jo mukene nyo calo wan eni ma wabino i media ma nongo watye real ento man mege ibuke ki meg ka nongo ibedo calo bwora nongo ibedo calo bwora nyo onyo onyo omyena ongera mo onyo omyera ayom mo ki ribbe cimme bene kit dako itye nenone itwon dako mo ma me bongo tere ni pwoyo Ka dong in pud itye mwaka bene pe o pyeradek wiye abic ento dong in itye lamero kumeno ki drug mo opongo komi in itamo ni ibibedo mwaka adi i lobo kany? Pe tye heavy drug user nyo drug addicts mo ma rii i lobo nyo ma bedo nakanaka calo in. Pe! Gin arac loyo dong lutinoni ma inywali weng gubibedo lupoya pien contents me drug nongo i komgi nongo tye it's too much the percentage is too much laco ma in inongo mumyero ibed kede bene nongo myero lacone obed agur obed ngat mudongo i cit nyo obed lamat jai calo in nyo latic ki kokeng calo in. Co actually amiyo tam bot wu ugwokke pe wuwek lutino wu obed ka associating ki lutino pa Beatrice Stone pien ming pa migi gi ni weng gubi kobo ki ikom gubi bedo apoka ki lutino wu gin ma migi gi timo ki tyelo ming gitim ming eni ma migi gi timo ni weng lutino ne obi kopi. So ka lutinone tye ka kubbe ki lutinone nyo gitye ka associating ki lutinone, lutinoni obibedo en kwed pa Beatrice Stone. So won ma tye Australia ogwokke. Ogwokke lutinowu pe otime associating ki min gwok eni ma lwonge ni Beatrice Stone ni. Min gwok enoni pe owek lutinowu associating kwede. En ka tye i lokke live pe iwek lutinowu onen. pien wan mukene pe wamyero wa lutinowa onen kite dano maro kede gitar kite dano maro kede ki kong ento bite citon kong onongo myero bed kong kibaningo me tic ki social media pien cawa weng nongo tye ka mato tar tye ka twicce ki kokain tye ka bukke ki drug tye ka bukke ki kokain lutinoni neno mato kongo gi eno ki mero enoni it's a bad child for children pwonyo lutino ki tim ming pwonyo lutino ki tim malaya pwonyo lutino ki tim kwele Pien an awaco atir ni, dako ma lamero laco mo keken buto kwede, kit wa gwok buto kwede gin mo keken buto kwede, pien kongo ma acel kong kelo kwele marac tutwal i kom mon. En dano ma maro kongo ki drug gi eno ma orubo ata calo bitreston giti drug drug addict. Gin mo keken buto kwede. Bedo pe ikwan i kin dano makwo. Pe ikwan dano ma tiyo ki drug i kin dano makwo. Pien ngat atiyo ki drug i level marac kome, wiye kong keken nongo pe tiyo maber. Adamme pe tiyo maber, wiye dok munywene en gin marac. Ngat mo keken ma tiyo ki drug obinywalo lutino ma luming, obinywalo lutino ma lupoya keken. Pien nongo content of drugs odonyo i kom lutino matye too much. Wutye ka nenone? Aneno ni in bene dong iloko i kom an, iloko i kom wan ki ngat ma ibedo ka lwongo ni wagak celebrity matwal en leb Acholi ma wan wapwonyo ki dano leb Acholi mucwiny leb Acholi ma tye kompitent pe leb Acholi dupliket leb Acholi orijino wan wadongo i peno Acholi kikome wadongo i gang Acholi kikome. Pe dok kong ni dok nucu dongowa mukene obedo kwene obedo kwene, wan wadongo i dye Acholi kikome dok ka watye ka pwonyo dano ki leb Acholi wapwonyo dano ki leb Acholi matir ma kwidi dok wapwonyo lutinowa ki manners muromo. There is no any day you will see Daniel Soka using drug in front of camera or using drug anywhere and wayam

Ki dong lamego eni ma lwonge ni Josephine. Josephine Louis adyako-ni, teka in igoyo cim kara nongo itye ka miti ni lok ma mega icwal ki Beatrice Stone. Co Stan won Josephine Louis. Stan won pien an ka ayeti ka ayeto in Beatrice Stone, Beatrice Stone in pud abibino i komi doc but Amyero awacci, Josephine Louis, aneni calo in dano ma niang. Ento ka icako associating ki laming eni ma lamero mere latic ki drug ma kilwonge ni Beatrice Stone ni, icako associating kede onyo bel dong in itamo ni dogi dong omyero kar i koma in ma calo Josephine Louis. Ci an ati ka yubbe ba. An ati ka yubbe. Ati ka yubbe. Eh?

Ibiniang ni, Ok, Daniel sokke kare ka giyelo rac, pien an pe aloko lok ma kelo mone i kin Acholi me Uganda ki Acholi me Sudan. I practice unity and amyero ni ribbe ki marre omyero obed i kin dano. Pe aloko gin ma kelo hatred onyo mone and awore dok aworo dano ducu. Ento ka in iyelo an oko ci akwanyo woro gire aketo piny ci abiyere abani ki pyem. So bit face stone in mere twoni eno ma okak mere twoni eno ma ongaa mere calo twon ajwaka enoni wa pud pe ayeti maber abiyeto twoni eno ma ongaa calo twon ajwaka-ni kwiji kwiji kwiji kwiji pien lamera latic ki dwak calo in-ni pe nongo wa cawa. Pe nongo wa cawa me lwoko twone, pe nongo wa cawa me lwoko anyare, pe nongo wa cawa me lwoko ngwinye, pien ngeye omero keken ki tute ki drak. So pwodi an pe ayeti, eni pwod amilo amila. Bitheston abiyeti ma abibani ki pien en pwod in tye iyelo mere i Daniel coka eni, ni pi ni imito ni inge ning dano i Facebook. Gurup ma megi kinyea-ni cawa weng piny ma ru me lwongo mere nyea me lok kinyeya cawa weng topic ma iketo giri iloko giri ki nying Daniel Soka kono ki anga anga lok giri ki nying jo mukene ento an atye ka bino boti in full force pud atye ka bino in full force so Tim ber kong ma pud pe icako lok i koma, Beatrice Stone. Cito ilwok tuni eno ma okwoko, tuni eno ma onga calo otwon ajwaka-ni. Cito ilwok kor kong maber ma pud pe iloko i koma. Cito ilwok ngwiny cet teriku maber ma pud pe iloko i koma, pien an atye ka bino, atye i bino. Eni pud pe ayeti, eni mere pud introduction. Kura, kura. Kora lakwene, lamer, lamat jai muywek, kora, I am coming, I am coming. An pe ame ki jai dok pe ame ki ko, an dong ame eo wa con. Ame eo wa con dong mere tye kenyo. Ento ka pe iyela, pe, pe ibineno racca. Ento ka iyela iweko akwanyo kiniga ki komi, aketo nyi i black dari na. Wait for the wild fire, wait for wild fire, I am on the way.